Welcome back to number one podcast in the world. Bolýar şu wagtlykça diňe Türkmenistanda. Ýa ýa indi goşulýan, indi goşulyp başladym. Çünki näme boldy? 1000 subscriber, 1000 subscriber. Köp köp sag boluň adamlar. Welcome ýene de bir gezek e, onda munda podcastyna hoş geldiňiz. Bilmeýänler hem bardyr. Klasiki başlaýşyny içine etdi da şu wagt ne gözel başlaýardym. Welcome back to the number one podcast diýip. Ýene-de Number One Podcast-a hoş geldiňiz. Iň bärkisi türkde dünýäde bolmasa-da şu wagtlykça Türkmenistanda. Hemme zatdan öňde ondan mundan gümür ýamyrdan başga zatlardan öňde bolany üçin ýene-de sizi biziň kanalymyzda hoş gördük. Hoş gördük. Adamlar hawa bilmeýänler bardyr, çünki geçen gezekki wideomyzdan soň bir topar täze adamlar geldi. Ýani biziň wideomyz diňe meselem bir rap ýa-da ol bul zat hakynda däldir. Ondan mundan barada diýip. Ondan mundan näme barada-da bolsa gürleşikdäs. Öňki wideolarymyzy görüň. A esasy zat bu günki temamyz näme bolar? Geçen YouTube kanalymyzda-da aşagynda-da kommentariýa goýdy. Sag boluň oglanlar ýyly sözleriňiz üçin diýdi. Saýt däli. Ýagny sizden indi iblis sebäbi çykmanka muň üstünde bir üstünde azjyk bir teoriýa ýöretdik özümizçe. Indi çykandan soň siz diýdi abzora garaşýas diýdi. Biz geçen podkastda-da gürläp geçdik. Näme diýdik? Bir azajyk özi barada abzor ederis, bir azajyk bir özi barada albom barada-da gürläris diýdik. Söz berşimiz ýaly, biz sözümizde durýan oglanlar krassawçik oglanlar, şonuň üçin biz bärde täze bir albomy hem gürleşmek üçin, hem öz pikirlerimizi aýtmak üçin, hem e, kiçijik bir analiz etmek üçin bärde.
Başlaýarys onda.
Onda biz Judol aýdymyndan opşy 10 sany aýdym bar. Hemmesi bardy gürläp oturmarys. Ýöne e, Judoldan başlap yzly giderli gidibereris. Tamam. Bas onda.

Şol bilgeşleýin etdi. Meň pikirimçe, seret, seňki ýalňyş, meňki dogry diýýär, dogrudanam, ýöne bärde lirikasynda meňki ýalňyş, seňki dogry diýýär. Aý, bilemok, edil o derejede ýalňyş aýyldyr-laý, Saýit agam, aýt şol gün ýalňyş aýdyň gerek, prosta lirikada ýerini çalyşdyň gerek. Aý, bolubam biler, çünki ýa-da meňki dogry diňe, meňki dogry diýýär, seňki ýalňyş diýýär, meňki dogry diýýär. Aý, men çynymy aýtsam, ondanam öňe geçjekdim, kelle boş, jübi doly. Kime diýýä? Kelle boş jübi doly. Üns beren bolsaň aýdymyň içinde bar şu albomyň içinde üç ýerde ýalyk diňe şony ýaly agza ýaýan hem ýerde diňe pulum kän diýýä ýöne jübi jübi doly ýa-da bu kelle boş diýjek bolýa. Kelle boş jübi doly we ýaňy şeý diýdi oňa ýaşamaga öý gerek maňa giňräk howly diýýä. Eý men indi şu taýy şu sözde meselede oňa ýaşamagana öý gerek men maňa giňräk howly adama hemme zat az. Şeýlemi? Adam hemişe bir öýüm bolsa, iki öýüm bolsun diýýär, iki öýüm bolsa elitkam bolsun diýýär, başgalarym bolsa has köpräk bolsun diýýär. Bulam şeý diýýär, oňa ýaşamaga prosta öý gereg-ow diýýär, men bolsa ikinji öýümi gözläp görneýäm diýýär. Bul Saýko taýda başga birleriniň adyndan gürleýär, meň pikirimçe. Ýok, Saýk bar-a, öz nebsi bilen göreşýär şu taýda. Men şul aýdymyň içinde eger üns berýän bolsaň, diňe özüniň nebsi bilen, meselem, üçünji şahs bilen däl. Onda nebsi gürleýän ýaly bolýar şu wagt. Hawa, zaten iblis aýdymyny diňläp gören bolsaň seret näme diýip başlaýar. Öwünýän, öwünýäs diýýär. Ýani özüne diýýär, diňe urşy özüniň içi bilen. Oňa geçer senta gitme otag. Oňa ýaşamaga öý gerek, ýani Saýkyň özüne öý gerek, ýöne maňa giňräk howly gerek. Nebsime has giňräk howly gerek. Edil özi diňe nebsi bilen gitýär bärde, içindäki söweşi barda. Onda nebsiňem kellesi boş jübüsi doldur-da. Goý bärden ýakmaly dälä. Bolýa. Indi ir oýandym öýlän dört sagat diýä. Ondan öňem haýsy egri haýsy dogry alan aldyňky dälmi näme entäk düşünmedim mende ol. Näme diýjek bolýa? Näme zat alana lynkymy? Haýsy egri haýsy dogry? Näme zat alana? Garaz diýjek bolýan ýaly her kim ortada ýaly alana lynky ýaly sen nädip alsaň alyber näli ýoldan gitseň gidiber alana lynky menä şoňa düşünemok entek diýýä seret bu entek öz ýoluny tapybilenok düşündiňmi? Meň pikirimçe belli bir derejede weswesede bar. Şo diýýän de weswese näme dogry haýsy ýalňyş haýsy. Entek o ýola girenok bul. Hawa. Onnoň ir oýandym öýlän sagat dört işe gitmeli däl açyk dört tarap diýýä. Bulam financial freedommyka? Ýagny özündäki durmuşyndaky bolýan financial freedom. Ýok, bir ýere gitjek bolsaň dört tarapyňam açyk bar gidiber diýilýär-ä. Düşündiňmi? Ýagny gidiber ýa dört tarapyňam açyk saýla-da. Ýok, baribir işe gitmeli däl açyk dört tarap diýýär. Prosta işe gitmesem hem bolýar, sebäbi pul şonsuzam gelip dur. Şo manyda diýýämyka diýýän men hem. Iki iki ýol diýerdi-dä, biri gowy, biri ýalňyş bolardy-da onda. Ýok, gowy, dört tarapyň açyk ýaňky diýşiň ýaly. Git, işe gitseň gitme, başga ýerlere gidiber. Seret, şuň ýaly bir zat bar. Arada-da özüňem bilýäň, saýk bilen ýazyşdyk, dogry dälmi? Özi bilen ýazyşamyzda şuny agzap geçdi, şu konsepti agzap geçdi. Onam ýaňy öwrendim-de Death of an, uh, of an author diýýär. Ýagny ýazyjynyň ölüşi diýýär. Bu näme bolýar? Eger bir aýdym özüniň aýdyp berşine görä-de, ýagny seret, eger bir aýdymy ýa-da albomy, ýagny şuň ýaly bir ýazan bir tapawudy ýok, ol şygyr bolar ýa-da bir eser bolar. Şony goýup gidenden soň uje eýýäm adamyň bar-a, ýazanyň, ýazyjynyň pikiri möhüm däl. Okyjynyň pikiri möhüm. Ýagny muny sen başga bir zat çykaryp bilýäň, men başga bir zat çykaryp bilýän. Ýagny Saýkyň özi bilen arada ýazyşymyz ýaly, bul diýýär, indi pikirleri açyk bir zat diýýär. Bu menden çykandan soň diýýär, uje meniň pikirim möhüm däl, meniň pikirim ikinji plana geçýär, siziň pikiriňiz möhüm diýýär. Şonuň üçin ýagny meň çykarýan zadym barada diýşim ýaly, ýagny nebsi bilen gidişaty i ortada açyk hemme zat bar, ýagny mümkinçilikler, ýagny alan aldyňky diýýär, dogry dälmi? Şu manysy şol-a, alan aldyňky, gel-de al ber. Nähili alasyň gelýär, Dogry ýol bilen, ýalňyş ýol bilen. Ýöne seret yzyndan, kagyz sanamakdan barmak gök ýara, çagajyklar däl, garaşýar dört bala diýýär. Kagyz sanamakdan barmak gök ýara bolsa, pul şonsuzam kän, dört işe gitmegem şoň üçin gerek ýa, sebäbi pul kän zaten, ýani şonsuzam pul kän, şonuň üçin men işe gitmesem bolýar. Neýse, dowam edeliň. Bärde bitam, bitina-da seretmeli, bitam ýaman gowy, sözleriniň aşagyna öz aýdyşam, bular ýa

Çep elimde Cartier, ýagny sag elinde gymmatly sagat bar. AP Savage 80 müň dollar ýaly sagat-da. Cartier näme ol? On bäş, on müň dollar Rolex bilen deň. Rolex-iň brendinden ýokary gidip otyr. Iki elinde-de sagat bar. Bu ýene-de nebsi bilen göreşenokmy? Ýagny biri ýet bar, ýöne ikinji gerek maňa. Onda-da ikinjide sag elindäkide-de gymmatlygy dur. Has gymmady. Tapawut, uçurym bar-da. Bolupdyr.

Meň pikirimçe ýaňky nefsi saýkyň özüne edýär. Tapawudy näme pul nädip gazananda diýýär. Gazandyk dämi kagyzyň bar dämi tapawudy näme diýýärde. Şoň üçin nem etme diýýär. Onda saýkam şoňa garşy gürleşmelidä indi. Şeýdip bütin albomyň dowamyna jogap berýärmikäde. Şonda-da owunjyk baran baryny gazanan ýaly öwündim diýýär. Öwündiňä diýýär. Owo uje ýaňy nem eden ýaly. Ýok ony seret. Söweş gitýär däri. Bäh men şonda ýotyryn seret albomyň ady Iblis dogry dämi. Iblisem gelip saňa weswese berýär. Indi bu üstünden çykyp başlady. Çünki näme edip başlady? Ur üst agyry gelip başlady. Näme diýe? Gürleýşini hem istin üýtgeden. Jöň boş, agzyň dolup beýt ýa üstüne gelýär. A boldy şu ýeňip otyr nefsi. Indi şondan soň ýaňky ýalak albomyň yzy başlaýar a. A. Başda muň ýalak gelenokdy. sözlerime çyndanam düşünmedim, çynymy aýdaýyn. Ýani diňledim men şony. Men pikirimçe soňunda-da ulumsylyk etdirýär seret. Gazanmadyk adam düşünmez pula diýýär. Ýagny adamlar garyba, ýagny sen saňa seň bilen deňeşdireňde eýlekleň puly ýok. Seň şeýdip işleýäniňe, şeýdip gije gündiz edip işleýäniňe olar düşünmän sebäbi olarda pul ýok. Sen olarda üstün, şoň üçin üstün bolaň üçin olar seň alanyňa. Ýene-de neme berip başlady arkadan weswese uje ös ös. Men-menlik, awa men-menlik getirjek bolýa dara nebsi indi Baş eýle kir nemelerinede nähili jogap. Ýaman kän diňledim şu sözi bar a gazanmaga gazanmadyk adam düşünmez bu näce ýöne gowy gowy terjime şuny men düşündim şu gowy pikirim kädä çünki bilmedik adam şu gazak görmedik adam sen düşünmeýä şu gazanandan soňam ýaňkyýalak başlaýada sen gazandyň o indi eýlekiler bilen deňeşdirýän bolun aý bul öz puluny öz gazanyp görmedi intäk ondan nähili kyndygyny bilenok diýä okey indi bolsa ikinji aýdyma geçeliň ikinji aýdym haýsy aýdym diýäs Asyl bara, seret, alty sany skit bar. Skit näme? Sahna aslynda bir oýun diýmek bolýar. Ýagny şoň içindäki oýunlar, ýagny bärdäki alty sanyk zadam nemäni görkezýär-de, meň düşünişime görä, ýene-de bir gezek, bu meň pikirim, bäş sanyk, bäş wagtyň namazy, edil şo bäş wagtyň ýerine, edilmeli zatlaryň ýerine uju adam, ýaňky ýaly, dogry dämi, bir dogry ýol bar, bir ýalňyş ýol bar. Indi bu başlanda nebsi bilen ýalňyş ýola girip gitýär. Ýagny tersine, meselem, bäş wagtyň namazynda erbet işlerden baş äkitýär. Dowamam şeýdip dowam etýär-de. Hä, bilmedim şeýle görýän. Bolýa, indiki haýsyna geçeli? Hä, tapany ýönekeýje gyz. Seret. Ölenli ýa. Bu uje neme-de. Ýönekeýje gyza giräý şo gowja.
Ýönekeýje gyz bolsa.

Üns beren bolsaň, ejesi gürleýär-ä. Sesini üýtgeden däldir. Ýogsam şolam başga bir adamyň sesi-hä aslynda. Kawuçkanyň içinde goýupdyr. Ýöne bärä girende gyzyň aýdan sözlerini aýtmaly bolýar welin, ujy ýaňky nebis girýär. Weswese. Weswese, nebis. Çünki näme üçin ses üýtgetýär? Onuň hem sesini üýtgedip biler-dä. Hawa. Birem bar-a sözlerinde birinji gyzyň kellesine guýýan zatlaryny aýtýarmyka diýen. Ýa nebsiň gyzyň kellesine guýan zatlaryny aýtýar. Näme edýär? Bular taýýar baý durmuşyň gaplaryny açmaga, bular seretýär aç ýalak. Üns berme ýöne ine başda diýýär, pul gazanjak bol, manat et diýýär. Ýaşkaň al manady diýýär, dynç alma diýýär, zat diýýär bir hili. Ýöne bir traditional neme bolmakdan ýöne pul gazan, işle, maşgalany ýatdan çykar diýýän ýalak nebs kellesine guýýarmyka diýýän. Soň näme edýär? Ejesi sorap başlaýar, Nirde sen gijä çenli sagady gördüňmi, näme bolýar, nirde näme işle, oglanyň sesi eşidilýär daşardan, ýanyňdan zatlanýar welin, onnoň eýýäm nebsi, gyzyň nebsi ejesine jogap berýär. Gyzyň nebsi jogap berýär, o özi däldir. Gyzyň nebsi ejesine jogap berýär. Meň durmuşym näme islesem edýän. Ine, edýänki diýen zadymyz-da, meň durmuşym, näme etsem, şony etjek, size näme, men utanamok düýbünden diýýär, geýmeýänimizi geýip, içmeýänimizi içýän diýýär. Indi köp gyzlaryň pikiri näme bolýar? Şu pul gazanyp başlaýa welin men independent meselesi gelýär. Aýaga galdym men indi sizde.
O, siz onuň ejesi bolsady, kim bolsady maňa goşulmaň, içmeýän, siz siziň edibilmeýäniňizi men edip börnä. Şo mesele. Ha, sen sen ene içýän zatlaryňa seret menkiň labelna, ýagny dereje. Men arkaýyn geýinýän, arkaýyn içýän, sizde näme mesele? Gije öýe gelemok, nädip pul gazanýanymam siziň işiňiz däl diýýär. E polny neyse ony. Bu zatlary biz bilýämi asyl öňki podcast podcastlarymyzda kan iken gürleşdik ýagny Neme, günbatar düşünjäniň kirli düşünjeleri. Aslynda biziňki meselem alkytseler türkmeniň bar-a, has asyl özüniň nemesi, medeniýetini dowam etdirse, pikirini alsa, arasy oňýarlyk ýeri ýok. Çünki ýa-da bir hakyky halal arassa bir durmuş ýaşap bilýärler. Ýöne gitýärler-de, biziňkiler näme, günbataryň şu kirli düşünjelerini alaýyn-da, şu gowy bolarlaý, aý, şuny ýaşamany öwretýär bize. Aý, men arkaýyn pul gazaýnaýyn, ine siz aýallar işledesiňiz gelenok, şo meselä gelýär, ýene twitter meseläde girýär. Onuň üçin bolýar.
Isimi bal Italiýaly, seň göwnüň hoş, Aşagyňda peýiz, arzuwyňda poş, Öz adyňa jaý, ýöne möni gelenoh, Hapa kagyzyň bolmasa, tanşyp bolanoh, Hemmeksi seretýär saňa. Sähere gola öýe süýrenip geleňde Ukyňy alman, agşama golaý turup, Bu günem ýene oturmalyda daňdan. He şo taýyn bara gowy ulanypdyr o ynanaý. Gowy ulanypdyr sebäbi gara biziň keýp çilik üçin keýpçilik üçin diýmän-de keýpine ulanýan daşardaky meme hökmünde dogry däl meme hökmünde ulanýan zatym da daň dana otur ol zat şo şo sözleri şuň ýaly nemede ulanyp bilýär-ä bilýäňmi bir hili Aýdýan-a ol oň professionallygy dara oň ulanýan sözleri. Biz meselem şu keýpi şu söz näme ulanýas da daň dana oturýasmy ýa-da zat edýäs muň edýän zadyna seret şol ýerde ulanyp kontekstde ýöne başga manyny berdirýär. Ýol içinde diýýän söz baýlygy özüniň nemesi öz wagtyna görä. Aşagyňda Benz arzuwyňda Porsche öz adyňa jaý ýöne möne gelenok hapa kagyzyň bolmasa tanyşybam bolanok diýýär. Indi bul oglanlara diýýämikä? Ýani şo ýönekeýje gyz bilen tanyşmak. Indi bul gelýär Saýkyň asyl gürleşýän adamy bara özi muňa gelip ýani aýdyp otyr edil Saýk öz özi bilen gürleşip otyra Bu gapdalda düşündirip beripdi, näme netijeleri boljakdygyny maňa şeýle pikir etýän da, göz öňüne oturyp görşi aýdyp beripdi. Şuňňa zatlary bar, woo ýöne gowy alaňok. Indi nebsi häzir ýene-de alýar eline. Ýene-de gelýär üstüne çykýar. Serwet ýagdy, haýyş edýän şu gün üçe köýber öýe gaýdaýyn. Temeki seň bilen isterim. Görýäňmi, ýene-de erwet ýagdaýym haýyş etýän. Gyz-a? Ýaňy gyz, ýaňy gyz gürledi-ä. Näme üçin gyzyň sesini ýene-de gyzyňky ýaly edip ýaňky galyň sesde etmedi? Çünki bu wagt gyz indi özüniň ýalňyşyna düşünip oty. Ýagny ýene-de özüniň öňki halyna geldi, erwet ýagdaýda wagtynda. Da. Düşündiňmi? Ýanky, ýanky oglan, oglan indi muny kontrol edip başlady. Edip başlady.
Islan, gyz islan zadyny etdi. Ejesini diňlemedi, näme etdi? Onda oglanam indi Näçede gelsem jaň etemde gün aşak düş diýä. Ilga özüňem soňam yzyma düş diýä. Aý şoň ýapon muny ezýä-de gyzlaý. Indi oglanyň ökünip basat indi. Ha, olam ökünýär boldy.
Indem oglanyň nebsi aýtdy. Sen meňki, sen bilen. Indi oglan başlady.
O indi oglanyň nebsi başlaýar. Sesiniň üýtgetmegine düşünki ber, bada güründeşik şeýtan bilen.
Bu gün öýe gaýdaňok.
Bir topar nätanyş Ene. köpçi bolmasa dökül çykmaz indi ýadyňdan Indi bu geldi saýyk geldi bärde. Sen kime degişli? Bilýädiň ýaly düýn Bolma bu kabullan Hakykatdanam düýş Hiç kime bagly däl ýaly Seň göwnüň hoş Aşagyňda beýns Arzuwňda poş Jübüleriň doly Ýöne

Gaýtalan gaýtalanýar günler gidip barýar ýaş diýýär. Ýaşy gitdikçe nemesi artýar, degeri aýtýar, value-si. Gymmatlygy düşýär-de.
Gymmatlygy düşýär-de.
Şonuň üçin neme etýär. Aý, maşynlar gaty gowy. Ýa. Tak. Agam. Ýalňyş ýerde. Ýalňyş ýerde. Her bir aýdyma girip oturmars adam bar. Sebäbi bar-a, sözlerini terjime etmek mesele däl. Siz özüňiz okasaňyzam sözlerine düşünýäňiz. Mesele bärde, aslynda arkada çyndanam näme diýjek bolýarka, biz şony tapjak bolýarys. Ýagny çünki göni-göni aýtýan zatlar belli. Agama girýäň, kim näme diýende nämä girýäň, aýdyp belli uje.
Ýalňyş ýerde. Men çynymy aýtsam, Saýkyň bu albomyndan iň kän diňlän aýdymym Iblis, Iblisiň özüni diňledim. Ýöne ýalňyş ýerde-de diýip bilerin, ýagny ikinji iň gowyryny aýdym. Dowamyny edeliň, göreliň.

Bärde bar-a, meň pikirimçe, ýalňyş ýerde diýdigi. Adamlar bar-a, meselem, esasan hem on sekiz bilen ýigrimi üç-ýigrimi dört ýaş arasynda ýaman ýalňyş ýerde kän bolýarlar. Onnoň ýalňyşlyklaram kän etýärler. Şeýlämi? Esasan bärde näme diýýär, gyzlara ýüzlenýärmikä diýýän. Seret, şun ýaly etme, mun ýaly etme. Aý, indi gezdiň, aýlandyň, söýgi gözlediň diýýär. Ýöne ýaşlykda sen Söýgini barlak görmelisiň öýtýäň, bilýäňmi? Hä, şuň bilen barlak görsem ömürlik bolar, bolmasa barlak görsem. Hemme zadyň bir öz wagty bar-da. Hemme zadyň öz wagty bar, wagty gelende saňa özi öňünden çykar. Ýöne seň gözleýän ýeriň ýaman ýalňyş diýýä. Ýalňyş ýerde meň pikirimçe şoň üçin adyna-da şeýle goýdy. Söýgini gözleýäň ýalňyş ýerden diýýä. Aýdymyň özünde seret-ä, sen Alladan başga ýerden söýgini gözläp bileňok diýjek bolýa-da. Şony diýjek bolýan, bärde näme diýýä, sen prosto käbir zatlary oňup Goýmaly la plan plan kim bilýän bilýärse kim plan etýän. Şonuň üçin sen gije duralgada samyrdap bir zatlar oturarsyň diýä. Bu gün ýagşy ýagmaly däl ýöne gözüňden ýagşy gelýär diýä. Ine şu zatlar näme üçin gelýär? Ýalňyş ýerde söýgini gözleýäniň üçin ýalňyş ýerde. Ýalňyş şonuň üçin insan näme etýär? Çünki sen oňa bil baglasaň ol seni hiç haçan aglatmaýar. Sen seň berýän söýgiň bir hil wagtlaýynça söýgi däl bilýäňmi? Ol oglan isleýän zadyny alýar senden soňundan gutarýar o söýgi.

durmuşynda şu ýaşan zatlaryna diýdi diýýär-de gyz diýýär. Ýa men ýalňyş ýerde dogluldym, kakam ýokdy, indi bahanalara gelip başlaýar. Şu bahanaň arkasyna giden ýa-da aslynda sen häzir men işte başga ýerde doglan bolsadym, bu ýaly kynçylyklary görmeýärdim. Kakam bolan bolsady, munça erkegiň söýgüsine gerek bolmazdy. Geçenki trawma meselesi ýene bir bahana bolýar-da. Gürläp başlady, gürleýän ýaly soňky gezek diýýär. Diýýärdiler taşlamar, men daşda däl-ä diýýär. Munam gyza Ýaňky ýandaky adamlar diýýärler, taşlamaýan men seni ýanyňda hemişe. Men seni aljagok, toçna söz berýän, a düşünýärler, bilýärmiňki nemeler. Onuň e, islän wagtyňam saç dyrnak men seni üpjün etýän, prosta nemek. Şeý diýýärler oň, ikinji bolmana-da taýyn bolýar, üçünji bolmana-da, onuň kynçylyk bolup başlaýar şo taýda. Ana bulam şoň üçin diýýärmikä diýýär. Gyzyň gürleýän monology bärde. Diýdi, şeý diýdi diýip başlaýardy.

Seret ýene-de şoňa geltirýärdi aýlap-aýlap ine. Ýani başga biriniň günäsi bar şeýle siziň ähliňizem deň diýýär. Bar hemmäňizem şo erkekler şoňa zat diýýär-ä. O türklerde bir prikol bar-a işte diýýär men diýýär gyzlaň gyzlar şeý diýip aýtýar diýýär-ä siziň epiniz diýýär şerefsiz diýse ben näp ýördüm ben evde telewizion izýödüm diýýär-ä. Ýok orslaryň sözi bar-a vse muziki kazly diýýär. Hemmesi kazýol diýýär-de indi şoňa barýar-da. Birinden ýanýar, ikinjiden ýanýar. Aý, baryňyzam şon ýaly-da, bir zat gerek size zat diýýär. Maňa gyşyk seretýäňiz diýýär, ýöne ähli, ähliňizem şon ýaly. Çünki näme üçin bro bilýäňmi? Söýgüsini nirde gözleýär bilýäňmi? Şo diýen. Ýalňyş ýerde gözleýär. Artist.

Ýani diňe günä mende däl diýýär. Oglanlarda-da bar diýýär. E, näçe samsyk bolsa gowy görýäňiz diýýär. Araýaňyzda zat ýok zatlary bizde gözleýäňiz diýýär. Ýani has ýeňilräk gyzlar bilen takylýaňyz, aýlanýaňyz diýýär-de. Hawa meňkem ýeňil eklençdi başda diýýär. Menem eklenç üçin bardym, ýöne soňundan kynçylygy neme edip başlady diýýär däli. Birhilek şol üç bölege aýyrýar. Saýk başda ýaňky ýaly aýdyp berdi, bahana diýdi. Indem iň soňunda men intägem gürlemän otyrdym diýýär.

Indi şeýdip açylyp başlaýar. Owo men kim ýeňil eklensiz başda Birje sapar seredeýin ýokardan aşa Gaçyp bilsem gaçjak ýo wah Yzyma giderdim şu wagt aç wagtyma Diýenden bir maşyn turdy turan gaň deňinde Eýýäm soraljak soraglary bilýäň öňünden Nirä gitdiň nätse jaň eli seredeliňä Göni turmasaň abraýyňy ýere degirer Gowy tanaýan. Ana. Indem Ostanowkada durka, hmm. biri gelýär. Ya, bu biri gelýär diýenem ýanka şo. Ýanka şo gowy görýän oglanymy ýa şo bile bolýan oglanymy gelýärdi. Ýani meň elimde saňa garşy näli kozurlanma, hmm. men seni masgara ederin. Mün maşyna ýa-da işte näme üçin jaňym alaňok, näçe nirä gitdiň? Pon bir hile neme etjek, ezdýär-de, gyzlar başda ýanky zatlaryny allanýar.

Ýa Saýk ýa-da şo gyzyň öz nemesi bolup biler, wyždanam bolup biler. Hä, wyždanam bolup biler. Ýene diýýän-ä, Saýk bärde wyždan bolup gelýärmi eken diýýän. Çünki spokon aýtýar. Indi seret, bärde oglanam diýýär-ä, gel bäre, näme zat. Ýöne oglan meselem şu taýda ýene-de äheňini üýtgedip, sesini üýtgetmedi aýdymda. Indi näme diýýär, üns berme olara diýýär. Ýuwaşjadan diýýär, şu taýda öz sesi bilen diýýär. Üns berme olara, maňa seret, gitmäý-dä diýýär. Gitmeseň bolanok ýalňyş ýere diýip. Içiňdäki wyždan bolýar aka şuň ýaly biraz edesiň gelýär ýalňyş iş edesiň gelýär welin ýöne beýleki tarapdan e şuny etmesegem bolar diýip ýa.

Iň soňunda-da karoçi ýene-de öz puşmanlygy bilen bile bolýamyka diýende. Ýo, onuň öňünde ýöne üns beren bolsaň, ýaňky oglan şo gygyran wagtynda gel maşyna gir bolmasa men seni masgara ederin diýýär-ä. Şo taýda oglan üns berensoň sesini üýtgetmedi. Bolmasa başga adam şahs bolup giren wagtynda hemişe ýa-da bir wyždan ýa-da nebis bolup gelende sesini üýtgetýärdi. Ýöne girmedi. Uje diýmek şeýtanlaşypdyr adam. Bopler.
Düşündiňmi?
Uje ýa-da kän bir näme edenokmyka diýän. Düşündim.
Okey. Bulam ikinji aýdymy. Saçagy açmasaň bolana, saçagy açmasaň bir helik. Hä, üçünji aýdym saçaga geçeliň. Eee, şonda ondan soňra iblise geçäýeris. Ýa. Eee, saçak.

Ine, indi-indi bärde alkaşyň agzyndan aýdaty, şu alkaş bolaty. Şo diýýän, üýtgeşik-üýtgeşik rollara girýärler, bir hili. Polny, ýöne alkaş diýende bu ýaňky oglan şo başdaky oglan bilýäňmi? Bö-bö özüni öwünip oturan oglan-a-ra. Seret, meň pikirimçe bar-a, bul her bir aýdymda üýtgeşik. Ha, tematika-a degişik bolýar, düşündim. Üýtgeşik situasiýalara girýär. Meselem, agamy bilýäň, nähili bolýar, nähili ýagdaýda bolýar. Ýöne şol oglan etgär otyrda hemme zady. Nähili ýagdaýda bolýar.
Bolup, bir adamam bolup biler. Hawa, çünki başyndan başlanda turýar diýýär.
Adamlaram bolup biler.
Irdenden başlaýar-a skitde diýýär. Indi irde näme boldy, indi edemizokmy, işe diýýär, indi işe baranda gürleşeris diýýär. Barýar gürleşýärler ýaňky gyz alyp gaýtmaly diýýär men seni alyp gaýtjagaz diýýär. Soň alyp gaýt diýýär. Indi soň indi agamda näme bolýar içip gitýär ýolda uje kellesi agraýar gelýär. Tutuňa goýber diýýär. Gaýdanda soň gelýärin welin indi bärde ýatyr ýaňky ýaly geldi. Oturşyňda bir adamyň durmuşy ýaňky gyz bilen birlikde bir erkek şahs alyp gitýär birem gyz şahs alyp gitýär. Her haýsynyň özüniň gözünden aýdyp berýär. Düşündiňmi? Indi indi indi bärde de diýýär ama bizde başga. Amma nemes. Şol ýolka da diýýär. Düşündiňmi? Özüm gürleşi siz aýdyma ritm näle girýär bilemok. Men uje rap diýen zat bärde aýryldy ortadan bärde bir sahna bärde bir oýun gidip otyr. Agam indi näme hyny siz goý. Öňüme näme getirse näme ezo diýär. Gürle diýen de saýro diýär. Iň gymmaty.

Jü hiç kim gerek däl maňa. Dostuňyzam, dostuňyzam gerek däl zadyň hemde.
Ay boldy indi iblis. Wapşe başgaçalaý iblis. Barymy gömle, söndür, ýanma, söndür, soňlup gömle, soňlup gömle. Ine bärsi özi gürleýämikä diýýän. Indi bu taýda uje mysal jemläp otyr, kyýamatam gopdy diýýär. Ýok hawa, ýöne diýjek bolam häzir bara, ýene diýip, ýene nebsi gelýär, ýöne şul pripewda bara, pripewinde özi gürleýär, barymyzam ölýäs how, nebsine-de özi diýýän bolup biler, barymyz ölýäs, ýanýas, bolly, soňumyz görünýär, bollada indi. diýýän ýaly gelýär maňa. Olam ýene-de jogap berýär da, hiç çakgynç goýanok-da indi, so, pol ölýänçäň bileň. Ondan iň soňunda häzir bul diýýär, boldy, gaýrat et, bes et indi, biz ölýäs. Olam jogap berýär. Başlaýar. Seret indi. Akyl satma körpe diýä. Ýani ölýäs zat diýen bolma maňa diýä. Düşünýäňmi? Ýok töleýänler. Mugallym boldum wagtynda bu zatlaň diýä. Käbir adamlar şeýle pikir etýä. Aý şeýtan iblis meň ýanyma gelmeýä. Men ondan güýçlilaý. Maňa zat etdir bilmeýä ol. Meň ýüregim arassa, men gowam, men hiç zat edemok. Men gowy.
Öý näçe million ýyl ýaşan şeýtan senden akyllydyr, näçe million adam gören adam senden akyllydyr. Şoň üçin bul diýýär, men mugallym bozalmdym bu zatlaryň wagtynda diýýär. Men adam pygambere men nem etdiren şeýtan diýýär. Ýa mugallym diýýär, men bu zatlaryň mugallymy. Men şo şoňa şo zatlar kynç erbet zatlar etdiremden soň söz näme o diýýär. E şony diýýän. Ana diýýän şu taýda indi diňe onda üns berer bolsaňyz diňe bu bu taýda nes bilen

Dogrymy aýtsam ýalňyşdym birje sapar olam tötänine indi olam tötän seret olam olam ýörite ýalňyşman dünýeden ötä näme men ýalňyşman dünýeden ötüp giderin diýip gorkýan meselem diňe ýalňyşman etjek bolýaň hemme zady dogry etjek bolup kelläňde şo dogry ýüz prosent dogry gitmegiň özi ýalňyş diýjek bolýamyka diýen men düşünýärin çünki ýagny Jennete kimler girýär? Ýalňyşmaýanlar däl, jennete toba etýänler girýär. Dogry, ýöne bärde iblisiň özi gürleýär-ä, dogrymy aýtsam ýalňyşdym birje sapar diýýär. Näme birje sapar diýseň, şu birazajyk istoriýa gitseň, şeýtan nädip şeýtan bolýar? Hä, ba- baş egmedigi Şol üçin. şeýtan angel aslynda.
Hawa. Eý, bir gezejik ýalňyşdym-la aýdýar. Olam şo taýda ýalňyşan bolup biler diýýä. Olam tötänleýin-le, ýörite-de däl. Ýalňyşman gidäýmäýin diýip diýýä. Mikä diýdim. Onuň gömülegiň Ýöne ýalňyşman dünýeden ötäýmäýin diýýä. Ýalňyşman, dünýeden ötäýmäýin, ýagny ýalňyşman şu dünýäden gitmäýin diýýär. Ýagny perfeksionist bolup gitjek bolýan, ýagny men namazymy okajak, men nämämi etjek, ýagny bäş wagtynda hemme zadymy oňaryp gidip, perfekt bolup gitjek bolýaň welin, Onda iblisiň muny gürleýändigi bardy ýalňyş şol ýa-da? Ýok, onda iblis bärde gidibilýär, çünki ýaňky ýerde-de bilýäňmi, arasynda wyždany gelýär, arasynda oglan gelýär, bu už gürleşik, uruş giduty içinde. Ýani çünki şul tekstiň içinde üns beren bolsaň ýanky bir topar ýerdede ýani şeýtanam gelýärem bilen sen ondan soň diňe göni saýkyň özem gelip gitýär çünki gyz bilen gürleşýärä. Gyz bilen gürleşip oturan ýerinde näme diýýär geläý diýýär ýöne aňyrdan gyz ýene-de men gidip barýan diýýär. Ýani o taýda üýtgedenok. Düşündiňmi? Üýtgeýän ýerleri. Hä ýöne nebsi nämede diýip bilýän bolup biler meselem ýalňyşlaryny görmeýänem bolup biler. Düşündiňmi? Nebsi Ýaln bir gezejik ýalňyşdym aslynda kän ýalňyşamok men ýaly men gowy adam aslynda ýöne bir gezejik ýalňyşdym onam düzedeýin ýaly olam Allajan bagyşlarla diýip nebsi diýýär Ýöne şu hemme zat jemleýän zady problema da ýalňyşma dünýeden ötäýmäýin diýip ýalňyşdym diýýär ýa ýalňyşman dünýeden ötäýmäýin ýalňyşyp ötmeli da sen dünýeden çünki ýalňyşman ötýänler ýok dogry dälmi näme diýýär çünki ýalňyşmasaňyz diýýär men size diýýär ýalňyşar ýalyk bir halk getirjek diýýär toba eder ýaly diýýär
Görä.
Ine, basynda indi seret, bäri ýaman gowy gelýär. Gömeleňde atsyz gidäýmegin ýigit diýýär, hä? Daka weli hemişe gymmat çaýnaň. Näme üçin arkadan ýene-de nebsi gelýär? Näme üçin? Dakaweri gymmatja äýnegiň gidýär-ä. Bu bärde ne? Wyždany diýen näme?
Wyždany diýen, hawa, wyždan, nebsi diýen näme? Wyždany diýen näme üçin diýen? Nebsi, sebäbi bu oglan betdi. Hawa, şo şo adamlara bir zat diýdirtmeli-dä, indi men betdim, meni gömüleňde asyz gidäýmegin diýen, şo yzyňda bir zat goýup gitdirjek bolýar. Hawa, hemişe ýalňyş düşünje bar-a, dünýä bir gezek gelýäň, edeniňi etleý, şo şo düşünjäňi goýup ýöretdiler bize. Eden net, eý şol oglana ba diýemem betdo bar, eden net ýa-da. Fopçy eý durmuşy ýaşap gitdileý zat diýip an şo. Ýorgany özüňe çekde hiç kimiň gepini çekme diýýär. Adamlar bir zat diýýär a seňa bilýäňmi şol şony eden net diýýän oglanlar ýa-da adamlar köplenç bir zat diýýän ol akyl satmasanaý hälki meselä geldi akyl satmasanaý diýýär-de şonuň üçin diňläp. Ýöne ýorgany ýorgany aýagyňa görä uzat diýýär a ýani men bärde başgaça düşündim ýorgany aýagyňa görä uzat diýişende ýorgany özüňe çek diýýär ýöne başga biriniň gepini çekme ýani aý ol diýdi bu diýdi Ýa-da şeýtan gel otyr a bärde. Seň diýýäniň has dogrurak bolýa. Ýorgany özüňe çek diýýä, özüň pikirlen diýýä, meň pikirimçe. Özüňe çek diýýä, adamlar näme diýse şony. Dogry, dogry, dogry. Bu beýl sen käwagtlar a sen adamlar näme diýer diýip bilmeýäň. Hany öý näme edip bilmeýäň. Aý men hiç kim takamok zat. Seň ejeň we kakaň we garyndaşyň maşgalaň bar şeýle. Şu maşgalada belli bir terbiýäni sen dowam etdirmeli. Aý men hiç kim, men öz durmuşym, Olara näme meň durmuşymdan diýip bilmeýäň sen sebäbi biriniň predstawitel bolup otyrsyň embasadory seň saňa seredip adamlar seretýärde eý şunuňa eneatasy nemeräk öýtgän gowy ýetişdirmändirou dat diýip bilýär terbiýe etmändir diýip bilýär edil şonýalam amerikada kän bolýar biz özümiz amerikada meselem türkmenmi Biz türkmen ýalyk bir zat ýalňyş etsek, amerikanlar näme pikir etýär? Eý, hemme türkmenler şun ýaly kadro etýär. Şoň üçin sen öz etýän hereketiňe jogapkär bolmaly. Jogapkärçilikli bolup, türkmenleriň nähili gowdygyny, biziň, ýagny biziň medeniýetimiziň nähili gowdygyny, taryhymyzyň nähili baýdygyny görkezmek üçin normalny özümizi alyp barmaly. Bärik gelip dälirräp görmeliler ýa-da kanuna garşy zatlary etmeliler. Ýani men men pikirimçe şu şoňa birazjyk degýärmikä diýýän. Edeni etdi, bolmasyn diýýän. Ne ne ne. Game the game all shot. Ey ne ne. Seň ýeke arzuwyň şo dälmidi näme indi gelýär arkadan gelýär seň etýän zadyň diňe şo dälmi zat iň gowy gören ýerim şul seret birinji kupledinde deňizde ýansa e, deňizde ýansaň ýakma zat dowzah diýýär dogry dälmi ýöne ikinjide geleňde užy hemme zat boldy ýandy užy ýalňyşa girdi şo taýda diýýär Girenden soň indi etjegiňi etdiň, ýakyp otur a dowzah diýýäs, ikinji bendinde ederis. Bärde uje entek ýakanda aýdanok. Ýagny entegem çagyrýa. Ýok, entek sebäbi ölenok-da. Hawa, entek entek bar a, ýene-de çagyrjak bolupdy. Ölmäkä şon ýaly pikir etýär. Eý, deňizde ýansaň, ha men şu durmuşda gowy ýaşasam, üýtgeşik bir ýer näme bolýar-aý? Hiç ölmejek ýalyk, düýn gürleşdik-ä bir sanda bilen, şolar diýýär, hiç ölmejek ýaly bolýaň käwagt diýýär.

Yzyňdan gelmäkäň seýil et, ýagny şu ýaşap bildigiňçe rezk ýaşap gal. Entegem bol bar-a, nebsi aýdyp otyr. Men şony diýýän-ä. Bir gezek geldik dünýä, dawaý boldugyndan onda iň moşnysyndan ýaşaly diýip. O Kerim Urbanepesiňki ýaly döwür şeýle diýip, ony hem goşup goýberipdi bilýäňmi? Pul ýasamasak döwür şeýle diýýär. Şu wagt näçe kän puluň bolsa abraýyň kän öýtýärler-ä şo pul bilen. Ol hem şoňa girýärmikä diýýän. Kim çalasyn kim çeýe.
Neme seret, kim çalasyn kim çeýe, kimiň dişi ýok şony çeýne, kimiň dişi ýok şony çeýne. Ýagny

Öleňden soň ýa-da şo ölüp jähenneme girip barýarkaň, şeýtan ýa üstüňden gülýär diýýär-de, Eýh, oýnadym omuna diýip diýýär-de. Şol şol kadyr öýde otyr-da, şoň aýtýan zatlary-la iň soňunda durmuşyňy ýakdyň, ol-a düşnükli, indem ýakýamy dowzah diýip bir hili üstüňden gülýän ýaly etýär. Bu has gowy, bu has gowy, oba. Şo şeýtan iň soňunda durmuşyny, adamyň durmuşyny gowy edip üstünden gülýär diýýär-de, aldadym. Şonsuzam başda Şeýtan dünýä gelende Hudaýa şony isleýär. Maňa diýýär, şol zatlar ber diýýär. Hawa, men seň gullugyňy ýoldan çykarjak diýýär. Sen-ä ýoldan çykartmajak. Kyýamata çenli diýýär.
Ýoldan çykartmajak bol, menem çykardaýyn. Iň soňunda gelýär, şeýdip gülýär. Ine, bulam bir günüň dowamyny aýdyp berýär, görýäňmi? Ýani adamyň saýlaýan ýoly gitýär. Hany, şul Iblis albomy indi, men indi gutardyk-a, jemledik-a şu taýda. Iblis albomynda indi seret, Irden diýip başlaýar, ýatsa çenli, kyýamada çenli. Ýagny bäş wagt namazyň we kyýamatyň soňky gününe çenli. Bir günüň doga, sebäbi soňky günüňe näme näme diýer biziň türkmenlerde bir söz bar-a, ýagny her günüňi gadyr bil, her göreniňi hydyr diýilýär-ä. Ýagny şol diýjek bolýar. Ha, her gijäňi gadyr bil, her göreniňi hydyr diýýär. Ýagny her gijäň uje soňky günüň ýaly seretmeli. Bulam şu bir aýdymda, ýagny bir günüň dowamynda kyýamatam gelip biljegini örti oňe sürýän ýaly. Kiçi wagtlar Jemleýäň ol uly zady emele getirýärdi. Indi meselem bärde bolanymyza ýaňy sekiz-dokuz ýyl bolupdyr. Nädip geçdi şo wagt bilemzok. Ýöne şo zatlar saňa fundamentiňe girmese, indi meselem şo dogry ýoldan gitmek bolsun zat, ýa-da ýalňyş zatlar seň fundamentiňe girse, galýar şo ömürlik bilýäňmi. Adam diýýär-ä ýedi ýaşynda näme bolsa ýetmişinde-de şo diýýär. Şol soň üýtgetmek gaty kyn. Bir sen keýp edip başladyňmy şu zatlardan? Ha. Ondan soň kyn kyn bolýar. Olam şu ýakda zatlardan. seň diýeniň ýaly 18 bilen 23-24 ýaş aralygynda bir Ha. nemäň Şol başlaýan. şol zatlaryň özüňe birazjyk neme edip, iň soňunda ölümiň bardygyny pikirlenip, düşünip, kimi kimi pristawlýat etýäň sen? Maşgalaňymy, ýurduňymy, garyndaşlaryňymy, diniňimi, medeniýetiňimi? Şo zatlary kelläňde tutup, eý men şu hereketi etsem dogrumy ýa-da Ha. ýalňyşmy şony Ha. pikirlenmeli. Esasanam biziň ýaşlarymyz daşary ýurda gidende şon ýaly bolýar. Hmm. Näme etýäs? Aý, pikirlenenoklar o. Okuwyny taşlaýarlar, başga etýärler. Asyl niýetleri şo bolmalymyka diýen bärde bolanlaryna nirden geleňiz, köküňizi unutmaň diýýär. Kimden nirden geleňiňi ýatdan çykarma diýýär. Şu nirden geleňi ýatdan çykarmaly däldir. Eý, gowy gören tarapym bar-a. Bulgara saňa gäli gelip gäli däde saňa gelip bara beýleki aýdymçylar ýalagam diýjek dälda ýani tematikany wapşe başga tarapdan seretýä saňa gelip ündew berenok öz özi bilen gürleşip özüniň nebsi bilen urşup içindäki zadyny saňa düşündirip berýä ýani başga biri bolan bolsady şuny etme ýene näme etme zat aýdymdada ýene bir zat bolup däli bara şuny bir bir güni saňa düşündirip berdi seret nälik bolup geçýä ýani gyz tarapyndanam erkek tarapyndanam. Dogry dälmi? Eý, çünki aýdym başlanda şeý diýip başlaýar, şular aýdymlar, üns beriň adamlar, ýagny meniň göze görýän seredim şo ýaňky saýtyň diýşi ýaly, Death of an Author diýýär-ä, ýagny ýazyjynyň ölşi. Uşo meniň alýan tarapym boldy, ýöne öwünýän, öwünýäs diýýär. Ýagny men öwünýän diýýär birinji. sizden öň özüni pikirlenýär, ýagny birinji öz guýusyny gazýar, ondan soň başgalara seretýär, dogrymy? Nebsim saňa diýýän ýa-da nebsime diýýän, ýöne her kim özüne geregini alsyn manysynda diýýär-de, meniň pikirimçe. Biram bar-a, saýk, ýaňy üýtgeşik bir adamdar ol, düýn meselem story goýdy, story goýýar, Adamlar diýýär, meň şul albomym diýýär, size degişli ýa birine planyna kakdyrýandygyny öýtmäň, birine dis atýandygyny öýtmäň diýýär-de, storysynda-da. Men prosto goýýan, kim özüne näme gerek bolsa alýa. Men bu özümi birinji diýýän bolsam, sizem özüňize birinji diýýäň, diýiň diýýä. Men gaty görmerin diýip, şeýdip hmm. storiesinde ýazdy. Şul albomdan birine dis atýanyr öýtmek ýa-da biri bilen ýaryşjak bolýanyr öýtmek meň pikirimçe ýaman jahyllyk. Ýani üýtgeşik bir düşünmeýänligiň şuň şunýalyk uly bir artistiň etýän artyna düşünmeýänligini aňlatýamyka diýen şol şo kommentatorlaryňam bilemok tiktokdakylar analizler etýänlerem bärde diňe Saýkyň öz nebsi öz nemesi şonsuzam men diýýän Saýky diňläp başlamdan bäri durmuşym aýdym batda durmuşym diýip kiçiräkki aýdym diňleýärdim welin owaço rahym başlyk zat bar klasdaşlaý klasdaşy Rahym başlyk şolar daşarda otyn garaňky zat diýe mekdep diýe bir mandym ma okuw etmäne zat şu zatlar diýe on her kim relate edip bilýär. Ha. Bu hiç aşana bir üýt goşuk bir nemeden oklay diş atyp zat edip prosta özüni görkezjek bolup dogry däl. Her kim bilýär şonsuzam muň ýazyşy ýaly ýazyp bilýärmi? Muny ýaly many ýazyp bilýär. Bolýa diskotesna aýdymlar tam 500 müň, 700 müň, 1 million ýöne şu neme bar Mädnazarow, hmm. My Love 7 million izlenipdirmi, 8 million izlenip görünipdir. Mesele däl. Bu adam on ýazaryň yzyndan gidenok. Biz şoň üçin hem gowy görýäs, sylaýas. Öz manyly aýdymlaryny çykarjak bolýar, biriniň durmuşynda birazajyk kiçijik bir üýtgetme edip bilýän bolsa, etjek bolýar. Menem şony diýjekdim. Eger-de bir adamyň, ýagny şunuň niýeti bir adamyň durmuşyna birazjyk bolsa-da bir täsir etmek, bilmek bolsa, ýaňky ýaly sen ýaman gowy pointa geldiň. Men bir nemäni gördüm, ýutuberi gördüm. Düşündiňiz özüňiz näme diýjek bolýar. Ýok! Ol daşardaky adama işat diýenok. Ol birine kakdyranok. Ol seniň o näme ýaňky ýaly agam aýdymynda kim näme diýendäki aýdymynda bar, kim näme diýende näme hä diýip şo başga taraplara çekilip barýar. Ha, ol nämäni aldy, muny etdi, Ol dä, onuň diýen zady şu ýalňyş ýoly saýlamagyň nebsindäkiden başlaýandygyny aýdyp otyr. Gapdalynda ýogsam, şo aýdyp otyrka, şol aýdym, şu zatlary aýdyp otyrka bir ýerden girýär-de Saýk, Sen etýäniň dogrymy, näme diýip, o sözlerini aýdyp gidip otyr. Saýkyň bar etýän zady öz içinde göreş. Şonuň üçin onuň, ýagny biziňem sözlerimizi alyp başga ýerde ýalňyş ýaly ulanmaň. Başga bir adamyňam etýän zadynyň, ýagny Pikir etmäň da saýk alyp size birine diss atar oň ýaly etjek bolsa taam ow neme albomynda görkezýär guga hudaý bar zada ýany aýtjak bolsa çyndanam şoň ýaly alýada dissi göni aýtýar bul oň bilen dahyly ýok. Biram ondan mundan da gürläpdirler näme üçin iblis diýipdirler zat diýip sora neme şeýdip komentariýa goýupdyrlar başga kanallarda şeýdip gürläpdirler Biz iblis diýip näme üçin diýilenini başdan bilýäris. Biz başdanam öz teoriýamyzy aýtdyk, öz wyždan we nebsi bilen söweşýärmikä diýip pikirlenýärmizi aýtdyk. Biz hiç haçanam näme üçin beýtdikä zat diýip soramzok. Biz özi bilen hem gürleşdik däl dädäň, çyndan hem diýdi, ýaňky ýala şahyr ölýär, oglanlar siz näme pikir etseňiz, şol siziň pikiriňiz bolýar diýdi. Biziň hem öz pikirimiz ine gysgaça şu. Göreniňiz üçin köp sag boluň. Nesip bolsa indiki sanlarda görüşýänçäk. Peace.
Ondan mundan. Ondan mundan podkastymyza hoş geldiňiz.